tunah hian tunah hian ccm a khawmpui hmang tura palai lo kal te hi eng ang nge in hmun ni ta leh aw a kohhran te te ang pawn sawi theih ania amarawhchu chu a rei dawn a chuvang chuan eh tunah hian ccm in khawmpui hmang tura veng chhunga riat lut zawng zawng hi-- Zasawmnga pariat a nia khual chhawn in a kan chhinchhiah dan ah chuan tin chawi ringawt te lang ringawt te khang in report kha za thum pariat an nia tin in report lem lo in khawmpui chhing tu palai atan a kohhran tin in a an ruat hi eng emaw zat an awm bawk in kan ring a chung chhiar tel lo chuan an vai hian in report hrim hrima hi zali sawm ruk paruk an ni tawh a chung chu helai atanga report kan han pek thei chu a ni deuh rih mai e. Aw, chu chu a ni ta a, a nih leh tuna CCM khawm, inkhawmpuiah hian Kohhran hrang hi eng zat nge ni a, heng Kohhran te nge tuna inzawmkhawmna hun hmang he a inkhawmpui te hi le? CCM atan hian Kohhran pariat an inzawmkhawm a, chungte chu BCM, Baptist Church of Mizoram, tih te tin ICI independent church of India kan han tih te tin eh evangelical free church of India EFCI kan han tih te tin ah ECM evangelical church of Maraland te wesleyan methodist church wesleyan kan han tih mai te tin presbyterian church of India PCI kan han tih te leh PKK buaipui N G mizo krista kohhran buaipui N G kan tih te kohhran pariat kha an inzawm khawm a ni. Tichuan, he mi kohhran hrang hrang inzawng khawm te palai tur ruat bakah hian ehh palai dang amc area chhung atanga kohhran hrang hranga palai zat tur anga te khan min hrilh leh thei ang. he kohhran tin atangin palai mi panga thing a hria a chu chu an han ruat a he an rawn kal kim vek nge vek lo chu kan hre lo a tin chu hmeiah chu mi bakah chuan kohhran tin inzawm khawm kohhran tin atang khan zai pawl ah an awm vek bawk a chuvang chuan helaia rawn inkhawm leh veng chhunga chawih tur hrim hrim ang chi hi chu eng emaw zat an awm kan ring a mi-- Sang hming atanga sang thum velah hi chu rawn kal khawm tura kan han beisei leh hei inkhawm boruak atang pawn a hriat a, mi sang hming atanga sang thum vel hi chu helai mihran veng chhungah hian kan kal khawm mange mai ange maw tih kha rilrua a lo awm a. Ani tak chu, ani chuan vawiin Pathian i chawhma inkhawm hi tam ber. Tum tur a ni em nge? Chawhnu lam leh zan lamah pawh hetiang deuh reng tur hi ni a ngaih a ni em? Nizan khan mi sangkhat ze sarih chuang kan inkhawm a, Kohhran Hall ah hian nizan chuan thu an awm lo a, hei vawiin chu Kohhran Hall ah te thu an han awm tak avang hian mi sang hnih vel kan nih kan han ring a, inkhawm zat hi an la chhiar mek niin kan hria a. Chuvang chuan kan pung chho zel turah chuan kan ngai a ni. A le a lawm awm e. He Mission veng ko hran upa upa sial phan mawia tunah hian helai hmunah kan han bufu a. A nih hmel atang hian ih he CCM inkhawmpui lo thlen dan in puahchah dan tlem han zawt ta ila hei. Misundawn Kohhran nena he CCM inkhawmpui tura in inbuatsaih danah hi helai Organising Committee a i tel a, chuvang chuan eng eng emaw tuli tih ang chin min han hrilh ta che. Nia, Organising Committee hi chuan ka tel ve na a, ka ti tha lo khawp mai a, hriat pawh ka hriat tam lo, Sub-committees hrang hrang an ruahman a Organising Committee hian. chungte chuan theih pa tawpin mahni zawn theuhva an bung ta a tichuan vawiin ni hi tiang hian kan thleng thei ta a kan ti theuh hi a tha nge tha lo kan enkual vek lem lova mahni zawnah chuan theih pa tawp chu kan chhuah theuh chuan ka hria vawiin nia vawiin pathian nia helai mihsawn veng kohhran biak in pawirawn inkhawm zawng zawng te tan hian. he tual chhungah chaw ei vek turin ehh ruahmanna insiam niin kan hria hei hi a ti kem. Siam e, Kohhran tin leh chhungkut in te lo inbuatsaih vek turin kan ti a, ehh khawngpui hmangtu zawng zawng te pawh hian veng dang chuan vawiintlaiah hian veng chhungah hian chaw ei vek se kan duh tak zet a, a sawm pawh kan sawm a, ahh eina tur ruahman theih a nihna turin. ah counter lamah reception counter lamah in report thei hlawm se kan duh hle a ni. Aw, ani chuan a nih leh, an nu nu ber tan tun chhi chu min khawmpui a rawn tel kohhran hrang hrang te eh i han hmuh theih chin ah eh an eh hlim bawk i ni hria em? Ah an hlim thaw khat viau chuan ka hria, ah kan biak ve chhun pawn a nuam khawp mai, hetiang min han fak der ve luang te pawh an awm a. Tak tak emaw tih pal chu awl tak tur chu a ni kan fel fam kim lo hle la a nuam chu ti ve pakhat in ka hria aw a lawmawm hle mai kha kan han inphu fuh hlauh a aw an lawm hi aw aw kei pawh ka lawm e helai hi mission veng tur hran pawh lai pawl room a ni a ccm inkhawmpui ah hian lirthei leh venhimna lam buaipui tur in mission veng tur hran pawh lai pawl te an duty mek a ni. Helaiah hian lirthei viltu te zing ami helai school pui pawn in church pu remrem ah ala awm hlauh mai a hei pu remrem helaiah hian lirthei-- Ke pahnih nei chi hi eng zat vel nge helai kawng sirah hian min tlar thei? Tunah hian a zat chiah chu kan hre lo la, za thum, za thum sawm thum vel niin kan hria. Marawh chu hei lo hi Synod compound ah te tin Biakinn thlang lam ah te khutah phak thing dawr kawt thla ah te kan dah tin hetah Seoul Conference Center ah te ka tia khan hmun hrang hrang ah kan dah a ah tunah hi chuan in ah a zo thaw khat tura kan han ngai deuh a a rawn thleng hi an awm pheuh pheuh tawh a a vang lai erawh chuan in a buai thlak ve duh khawp mai indaih loh chuan thaw te pawh sa ve phat phat te a ni. helai hi school puikawn nge kawn lai tak a ni a tichuan helai hmunah hian ven hliuna leh lirthei lam duty te ehh station pakhat a ni a hei helai ah hian helai duty commander pu hriat a lo awm hlauh mai a hei pu hriat tunah hian inkhawm hi an kal rem. Tawng nge ni? Aw hei an kal rem a, la kal zeuh zeuh hi chu an la awm a, mar amarawh chu a kal tur ang hi chu a tlangpui chuan kal liam tawh a ni, tan a hun dawn mai bawk tawh nen. A ni turah chuan kan ngai a chhan chu palai ni lem lo pawh a chhim tur hi mi an thahnem a, he thil pawimawh tak. Hei mi te ngai pawimawh a hlawh a, Kristian pawl hrang hrang te inzawm khawm la tura hetia Kohhran ten a hman lah hi mi ngaihsan leh ngai pawimawh a hlawh avang hian mi pawh an thahnem hle a ni, zara te pawh khan mi hrang khat zan sarih chuang an inkhawm a, vawiin hian tam leh zual tura beisei an nia, hei lirthei han dana tawng awm a kan lo ruahman te pawh an khat deuh thup tawh a. ti hian eng mah car ah chuan la in beng zeuh zeuh theih chu a la awm zeuh zeuh in a lang a heng te hi chu a khat tawh a kan ngai P C girl sikul kawt tual ah sawn keli nei ho leh bus te kan dah a tin sikulpui kawt Aizawl college bul ah hian keli nei kan dah bawk a ti hian New street thla te hian ke hnih nei tin ahh Synod conference center ah khian keli nei te--

A la helai hian Mission Veng Kohhran pava lai pawl eh hruaitute an awm leh a, helai hmun hi eh Mission Veng biakin puikawt. peng chhum lai a ni a swimming pool room te nena eh a in rih kual na lai a ni tichuan hei eh pusan pawpa lai pawr hruai tu puma ramah helai hmuna lirthei duty ah commander helai hmunah a lo awm a. Hei puma ram tunah hian vawiin Pathian i chawhmah inkhawm ah hian lirthei hi eng zat nge a pumpui ah hian inkhawm ina an rawn ken a sawi theih mai em? Aww Group Phansanga ka inchhen a, helai dawr kai lamah hian two wheeler hi zahsawm tum. leh motor paruk a ni a helai p c girls kawtah hian motor sawm sarih vel a awm a chuan singha compound velah hian sawmthum vel leh helai new street chhoh ah khian two wheeler hi za sawmthum vel-- a awm bawk a ni duty turin tha nawm ngai takin chhuah kan ti a pabalai member te zinga dar riat atangin zan lama dar sawm vel thleng chu kan duty a zan lampang hi chu a hriak zan te a ni bawk a kan buk deuh chu kan ring tunlai kan tam ka ring ah a nawlpui hi chuan a tha takhat viau a lu ngawi tawk viau chuan kan chhe a a lai hian buaina. Eng emaw a harsatna han tawh ta in nei em? Nei hram lo e, kan tuang ve a. Awle hei pu chuan tuna ccm inkhawmpui vawikhatna. Mission veng tur hanin a inthleng chung changah hian hei lirthei leh venhimna kawnga inhmalakna ah thil buaithlak te a awm em? E, e awm lem lo ve. Zirtawpni atang khan ka va lai hi heti hmalam hawi zawng hian kan duty a, zirtawpni khan mikhual, za tling lo deuh hret hi an lo thleng a chuan inrinni dar sawm pahnih rorel tur a nei vangin inrinni khan chuan an han buk deuh hlek a rorel tur mi palai zanga leh sawmnga pahnih an ni a engzat nge kal chiah hi ka hre lova. Chuan vawiinni hi ahh a van tlang leh deuh hlek a rorel tur ni lo Aizawl town area chhunga eh amc huam chhunga kohhran tir atangin khawmpui chhim chhim tur mi palai panga kohhran pakhat atangin panga zel an intîr bawk a chu chu chumi ni chu a ni a nizan leh nizan aṭang khân. Nizan pawh khan tlemin kan buk deuh hlek a vawiin chawhmah inkhawi hi chu kan buk khawp mai a lirthei pawh eeh amarawhte chu kan chhinawt lam hruaitu ten ah heng an chhinawt compound vel te min phalsak a chhinawt compound ah sawn kan duty a keini group kha chutah chuan two wheeler -- Zahnih sawmruk leh pariat zahnih sawmsarih tling tawh ang chu chu kan nawr lut a, four wheeler hi sawm paruk Siahnawt compound ah chuan kan nawr lut a, chuan a chhak lam kha hmun awl tha tak chu la awm na in eh tah kha thingpui ih in na tur a nih vang in chu lai chu remchang lo va khi tah Banglapui chho vel zawng zawng khi-- He Sino tin min hman tir a, a chungah chuan exam nge ka hre chiah lo va, chutiang chuan he kan Sino hruaitu ten in hawng a a lawm ang khawp mai a, aw an hlim tlang khawp in ka hria a, mahni eh zirtawp ni tlai a saiha palai nen kan han ti ti tun pawh khan a ruat zawng zawng hi chu kan kalkim vek ring a. ah kan phur khawp mai a he kohhran inzawm khawmna ah hian eng tinge kan kal zel dawn chu kei te hian kan la hre chiah loh nain ah mizoram tan thil chhinchhiah tlak tak mizoram kohhran hian bum thar kan khai dawn a ni ang kan tia saw lam chu kan phur khawp mai a ti lai ah hian senior department te sanitation duty a ni.

Mizoramah pawh hian hei hnam tlem te a kan raih chhiar a kan inzawh tak tak hi chuan kan ti sa khat a hming mak deuh deuh te leh kan hriatlai mak lo te pawh kha a lo awm teuh mai a lo ni a chuvangin vawinia hetianga Mizoramah Kokhat zawng zawng te la tel kim thei lo mah se la. Lei tunah hian Upa Lalnuan chhana Mihring Veng Kokhan upa hi kan han hmu fuh leh hlauh mai a, ani hnen atang hian tun CCM inkhawmpui chungchangah hi hriat tur tam tak a awm a, hemi chungchangah hian. A tual chungin buatsaihna ni emaw a hriathreng inkhawmpui chungchang bikah pawh ni se la, a eng kawng hawi zo pawhin ani hian tul leh tha he hriat tur a awm a tih te min han hrilh teh se. Kawmhran veng Kohhran hi Dona Charge Council, Kohhran in pumkhatna, inzawmkhawmna, Hawnna inkhawmpui thleng tur hian August thla chho khan kan hria a, ruahmanna kal chho nghal a committee a thlengtu committee te indinin sub committee hrang hrang nen ruahmanna siam nghal a ni a. Tichuan a thlengtu Mizoram Sirah tih hmasela hahna helai mihrawn veng a ni angin helaiah sum leh tin mihring, Chung zawng zawng ruahmanna leh buaipuitu tur inbuan a ni a. Sum hi Chengnuai sawmhnih pali leh chhing kua vel ruahman a nih rualin tihbelh zel awma tunah hian nuai sawmh pum a pel tawh a. Tin, rorel inkhawm ni min kha rorel inkhawm palai zawng zawng tan ruai buatsaih a ni a. Tin, chumi bakah. Helaia lo kal hawhkhan aiawm chimtu leh rorel palai te kha thil pek pek tha an chuan a ti a, chutah chuan ropa rorel palai te kha hriat rengna thil pek bek pek a ni a, tin pen uluk taka hemi atana siam chu pek an ni bawk a, tin lungrual la kailawn kan tia souvenir -- He inkhawmpui bual a siam chu buatsaih khualtlawn lamin an ti bawk a. Tin, heng zawng zawng bakah hian kan pu pawimawh leh thil hrang hrang a hmaa information pawimawh te leh tina hnua thlalak leh thil dang tih darh nan website inpumkhatna dot com kha siam a ni bawk a, khatah khan a en chho zel thei ang a. Tin, bulletin te leh a tul hrang hrang siam a ni bawk a. Hualchhuar committee te, eileh in lam committee te, tin traffic lam committee te, aah electric lam committee, kawl khe tha committee kan tih te, tin vil tu a tharing lam pang te leh committee peng dang dang medical lam te an awm bawk a, chung ho nen chuan hei inkhawmpui hi kan lo dawng a, aah theihpa tawp a kan in buatsaih na te hmuh tur chu sam lo maithei a, mah erawh chu theihpa tawp in hmun thleng te chhung hian. Kan inbuatsaih a, chumi hmang chuan he khawkpui tunah hian kan thleng mek a ni tih kha ka sawi thei ni lo che. A lo awmna ber a nih leh zawhna pakhat che, he CCM khawkpui hian rah tha tam tak a chhuah ngei turah eng a ngaihthei a, chumi atan chuan eng angin nge he hma lam hun atan he CCM he lo ding ta hian eng ang nge rah tha a chhuah na tur kawng nia i hriat. A bik takin sawi ang khan Kohhran hi kan thahnem a, ih kawngkhat hmang thei vek kan ni a, chutah hnam khat kan ni bawk a. Ram dang a zau zawk India lamah pawh kan en chuan Church of South India te, Church of North India hnam nun phung dang daih ho paw'n thaw ho thei laiin keini Mizorama kawngkhat hmang thei in hnam khat hetiang ang khan a intikhawm thei hian. Rah tha a chhuah ngei a rinawm a, tan tan rual chu chakna a ni a tiangin he kan tan rualna hian a bik takin chanchin tha thil nalka kawngah leh tin khawtual leh tual chhung lama harsatna hrang hrang chhungkua mimal leh ruihtheih thil leh tin aah kuttling lo a sum lak kan tihna kawngah te pawh he lam pang dona kawngah hian chak zawkin hma. A lak thei ngei kha a rinawm a ni. A hma chuan khatiang kha a chang chuan do hlei thei lovin Kohhran dang nena kan in an lohna te avangin kha lam pang va beih lek lek ang che. Awm thin-a tunah chuan khatiang lam pang kha a fum pu hlum chuan ni lo mahsela a chanve ai tam chu hetiang a han inzawm khawm ringawt hian rawngbawlna tak takah sum leh pai leh kan hun kha kan sen thei zawk a rinawm a rah tha a sual ngei a rinawm a ni. a lawm awm hle mai kha he a beng va thlak hle mai a kan lawm tak zet zet e ka lawm e. heng kohhran hmeichhia lam leh lam ten ei leh in hi buaipui a ti chauh a tichuan helai hi helai hi counter eng zat na nge ni ang ani chuan heti ang a thingpui he in na tur hmun hi counter sawm leh pahnih a awm tihna a ni ang e counter sawm pahnih aw.

Bible translation leh checking Kristianna bu siamtuah kan la thawk mek a ni. Hei hi hmacha ke lal biak thar ka ni a, Khawleifai North Local Church ah Chairman Elect ni mek ka ni.

A thlengtu Kuhhran in in hne ah min dawn sawm dan ah hian Suisel bo, Excellent in in ka hria a. Tin a bik tik in hei kan puipa te, kan Chairman te, Secretary te hi hun remchen te hi an thiam em em a, a ropui kan ti takzet. Thlenin chu changah pawh kan thlenin te hi an fel em em a kan emaw lo piah lam thlengin min buaipui a min piah a an chungah kan lawm atin ko hre inrel pawl dan hi entawt tlak a pawn lama thu te pawh thusawitu leh chairman a hun an hman laiin bengchheng leh emaw tum an siam lo a chhung leh pawn hi-- Thumun reng in kan thu theih chu chu ropui ka ti alawm awm. He inkhawmpuia chi baibuhna thu sawitu Mizoram Chief Minister Zahawm Tak Pu Upa Lalduhama chuan Mizoram chhunga kohhran hrang hrangte thawhhona tur Council of Churches in Mizoram, CCM, lo ding ta chungchanga a ngaihdan heti hian a sawi.

a dingah chuan huahrang mal thur in hi ihh kan mal teh teh a kan thur inah hi dah tha inah kristian thur in zau he khawp tawi te kawp ngei inah tah chuan a nu in baptisma a thlawr in thlawr sel a a hnim duh in hnim sel a khang ka phal vek inah khami avanga inkhawm hrana pastor hran nei zel a hi a tul lo ka tia ang maw kei chu chuvang chuan--